um tanihileswi a hi ri ku vulavuleni hi swo varhandziwa va xikwembu leswaku swi kahle ku folowa e protocol ya tilo loko hi create program hi ku hi ta endla swilo swo karhi hi nkarhi wo karhi hi hlayisa minkarhi ya koho hi endla hinkwaswo leswi hi nga pulana swona xikwembu

ka ka go katekisa le ditako ntlome ya kereke go na ntlome ya kereke mme bibele mosikopo go na ntlome ya kereke so go na ntlome ya kereke go na tintlome tintlome le ntirho wa tintlome ku sapota munhu la misaveni swilo leswi a nga le ku swi endleni swi famba kahle tipulani ta munhu ti famba kahle vutomi bya ye byi va kahle ni ku hi sirhelela eka miringo talwa a ni madimoni na ya loko ri na minchumu ku na ni madimoni lawa nga vekiwa hi sathana ku dlaya tikereke ku onha vutomi bya vanhu la misaveni ku tikisela vanhu ku endla ku vanhu va hanya ku vava ku va chela mavabyi um ku onha mindyangu ku endla ku vanhu va holova va nga twanani ku va ni tidivhoso um eh, vanhu va nga swi koti ku va tshama va tsakile va tshama va xanisiwa hi swilo swa ku hambanahambana madimoni lawa ya nghena le timbilwini ta vanhu ya va hombolokisa vanhu lava timbilu ta ku va nga lavi xikwembu ya nghena ka vona va dlaya vanhu va yiva va khurukha vanhu i madimoni ya endlaka swilo swa ku biha swi nga kona emisaveni hinkwaswo vanhu va pfinyiwa i mhaka ya madimoni se tintsumi ti koko la misaveni ku hi lwela ni ku hi pfuna ka makungu ya hina se loko hi praise xikwembu hi nghena ndlwini ya xikwembu hi sungula hi ku praise xikwembu xikwembu xi invite hi praise a hi xi invite hi leswiya swa ku xikwembu ya ku rhamba tana xikarhi ka yena hi xi invite hi ku xi dyonisa hi sungula hi ku dyonisa amen hi za hi sungula hi ku dyonisa hi invite xikwembu amen hi praise hi praise god hi xi dyondzisa xikwembu hi xi dyondzisa loko hi xi dyondzisa xi ehlisa tintsumi makulu ta ehla tintsumi ti nghena um ti ta ti khome tinyiko ta ku hambanahambana tintsumi ntsumi ti na tinyiko ku na tin'wana ta tinyiko ta ku i ti-revelation ti ehlisa minhlavutelo hi kota ku twisisa xikwembu kahle ni timhaka leti mi kumaka ku ri a ti clear evuton'wini bya hina ku na timhaka tin'wana mi kuma ku ta hi tlunyatllunya evuton'wini loko hi praiser tindzimi ti yehla mi twa xikwembu xi pfula xifuva xa n'wina um loko ku pfuleka xifuva xa n'wina mi sungula ku kota ku twisisa timhaka hi miehleketo ya n'wina yi kota ku twisisa timhaka letiya hi mhaka ku endleki hi emahlweni ka xikwembu hi fika hi dyondzisa ma hi wa i protocol Se loko munhu a misa xiyenge xi lexi xa ku dzunisa loko hi sungule hi xoho hi fika hi nghena a misa ntsumi leyi nga yima nyangwini um leyi nga khoma rejistara and then a misa entsumi ya ku dzunisa and then a misa ti-item letin'wana ta swikhongelo ku ya hi program ya hi leyi hi nga na yona ya ku woxipa xikwembu um ni ti-item ta ku kombela a ni kota ku kombela kwalaho ka ku hi nyike swakudya swa masiku hinkwawo um sweswi ni nga swi vula ku swakudya swa masiku hinkwawo a ko va vuswa ntsena ni xiceko eh, na na movha na yindlo na mpahla leyi mi yi lavaka yi swa ha wela koho ku xikwembu xa mi hlayisa ka swilo swa masiku hinkwawo swa ha wela koho a ni movha wolowa mu driver ku va mi ya rhwala swin'wana hi woho kota ku hanya hi woho um mi rhwala ni swakudya hi woho se ku na swilo swa ku tala swi nga involved um that's why ku nga tlheli ku vuriwa ku ni nyike na yingi na se kwala ka swakudya swa masiku hinkwawo is about well being ya munhu ku hanya ka munhu ku um u kombela ku xikwembu xi n'wi endla ku hanya kahle mi nga za mi kombela ni ku rivaleriwa xikwembu xi laha mi kombela ku mi kombela ku xikwembu xi mi nyika swakudya swa masiku hinkwawo so swakudya swa masiku hinkwawo um swilo swa kwala misaveni hi swi nidako na ro rito ra xikwembu i swakudya swa masiku hinkwayo i minhlavutelo hi fanekele hi kuma masiku hinkwawo so futhi hi swona swa ku sungula swa kona so nhlavutelo wa rito ra xikwembu swakudya moya wa munhu fanekele wu dya ku nga dyi miri ntsena loko u dya miri ntsena moya wu nga dyi munhu wo endla yini hala ndzeni ka yini munhu wa endla yini wa hlakala munhu wa le ndlwini mi vona munhu mi vona hi mahanyelo ya ku biya ni stress na depression ni ku tshama karhi a vilela munhu a tshama karhi a neke wa endla xidyoho i mhaka ku munhu wa le ndlwini yi njhani u ondzile u dlawa hi mavabyi wa vabya eka munhu wa le ndlwini spiritually the person is sick that's why vona vanhu va endla swa ku huma ndleleni ku va munhu kuma ku a nga ngheni kereke kumbe munhu u tshama a nga ri kona kerekeni kumbe u ta kan'we kerekeni a ta hlangana ni vana va xikwembu kan'we ndzhaku ka nkarhi wa ku leha swo swi endla ku munhu wa le ndleni endla yini a dlawa hi ndlala eya swi tiva ku molokosi ma vulavula na munhu ni loko a nga ri kona kerekeni mara ku na system ya xikwembu lexi nga yi endla ya church order leyi xikwembu xi phamelaka munhu hi yoho swakudya a ni na munhu wa dya xitarateni mara swi vula ku ri wo tshama karhi a dya xitarateni a nga pfa a famba ya kaya a dya ndlwini swakudya swa yehe swa basic main meal ya yi u dya kaya hi swona se munhu wa ku tshama karhi a dya xitaratini hi n'wi vita yini vumba welani mpulela henhla mi huma ka rekhodi welelani hi n'wi vita yini munhu wa ku dya xitaratini ntsena mi ta swi tivi vula mphela a mi swi tivi varhandziwa va xikwembu iyo a ni ku van'wana va ta ku i hobo ku na tihobo ta ximoya a mi swi tivi swi nga endleka laha nyameni na mi nga ri hobo eka vutomi lebyi ma swi vona leswi mi ve munhu mi ri munhu wa decent hala handle mara emoyeni wan'we mi ri hobo spiritual mi ri spiritual hobo spiritual hobo a xi na a ni hobo ma yi va ku yi hanya njhani e yi dya ti-dustbin spiritual hobo i munhu wa ku famba karhi a dyetetela swilo swin'wana ni swin'wanyana van'wadya va ku hobo lowo va dyendla hi tifoni i dya swin'wana ni swin'wanyana a ku kona laha a fikaka a tinyikela koho a a a tirhela xikwembu kona ni vana va xikwembu ni loko o oh, fana muntlha xikwembu xi ku a ah, e eh, swimanimani swimanimani a mi khongela e a mi khongela na vamani kwihi a ku na la nga ta famba kona so swilo swa hi ndlela yeleyo xikwembu xi na ti-system mara ndzi ta lava ku hi ya vulavula hi hi swilo swinharhu na hi ya vulavula hi ti-shadows na na church order hi tlhela hi vulavula hi moral law mara a ni nge vulavuli hi ku endlisa hi swona ni lava ku vulavula swin'wana hi swona amen so the main topic ya hina ni lava hi ya vulavula hi swilo swinharhu varhandzi va va xikwembu ni lava hi ya vulavula hi vavona ku na mhaka ya perfection ku hetiseka ku hetiseka um loko swi lavisisiwa kahle hi xi theology ku hetiseka ku hetiseka ka number three that's why mi kuma ku munhu u na body a va na yini a va na soul then ku tlhela ku va na a spirit that influences the soul right? so that spirit is one of the two big spirits ku na mimoya mimbirhi leyikulu the biggest spirits kuna xikwembu na sathana se xikwembu is a great spirit na sathana na yehe is great se xikwembu is the greatest se sathana power a ku na munhu na un'we a nga ta n'wi hlula sathana handle ka loko munhu yoloyo a ri na yesu hamilo tlhariha njhani tintsumi ta swi tiva sathana u na matimba mi nga yingiseli vanhu lava va ka va nga yi tivi bibele va ku a ah, sathana xi na matimba yiyo a mi n'wi tivi sathana swo thona ku na matimba a mi hlayi swi ri bibele matimba ya dragona ma ya tiva n'wini se sathana u na matimba munhu u fanele a swi tiva sweswo leswi a acknowledge ku sathana u na matimba and then mi kota ku famba mi ya n'wi khendlela matimba ya ku tlula ya yena a hi swona mi ya khendla ka yesu a hi swona loko mi nga tumbeli hi yesu mi nge n'wi koti ta mi ba mi lahla hansi sathana u hlule na solomoni mi swi tiva sweswo loyi a ri munhu wa ku tlhariha ku tlula vanhu hinkwavo emisaveni a n'wi khinsamisa hi tsolo hansi ma ta ku sala solomoni u kha u n'wi khongerile sathana etikweni ra israyele a vumba swifaniso swa swikwembu swa madimoni a tata tiko hinkwaro va ri xitalata xin'wana ni xin'wana a ku ri na swikwembu swa madimoni swa ka solomoni a tlhela a swi khongela tsakisa vasati va yena sathana a n'wi trepa hi vavasati solomoni se loko sathana a hlule solomoni a ku swi tshama ku va ni munhu wa ku tlhari ya ku fana na solomoni emisaveni

ko va yesu ntsena i yesu ntsena loyi a hundzaka solomoni hi vutlhari a tlhela a hundza na sathana kambe sathana a hundza solomoni hi vutlhari mi swi tiva sweswo ni hi power hi matimba ni vutlhari ni tintsumi ta swi tiva hambi ku ri ntumi ti-principalities leti nga le ti ti fambisa ku fambaka na sathana tintumi leti ta letikulu letiya ta ti-principalities ta ti-prince leti nga baleka letilweni ya ti yenga sathana wa swi tiva gabriel ku va n'wi kombe timhaka three weeks hinkwayo la mpfhukeni la a ku le ku yehleni haleni misaveni i lava ku hlamula xikhongelo xa daniyele hayi suka mani va n'wi pfala va ku awoyi a wu nge kuyi the spiritual prince of persia phela ku na tihosi la mpfhukeni ku na tihosi leti fumafumaka tiko rin'wana rin'wana ri na hosi ya dimoni leri nga vekiwa hi sathana ku e tiko leri fanekele ri fumiwa hi dimoni leri ku na dimoni ra south africa leri nga khoma tiko leri swilo hinkwaswo swa ku biya mi swi vonaka la i mhaka ku na principality ku na dimoni leri nga khoma tiko ra south africa ri controlaka mahanyelo ya vanhu va south africa ni culture hinkwaswo mi swi vonaka swi endleka hinkwaswo ni ti-load shedding ku na dimoni leri nga tisa load shedding mavabyi hinkwawo hinkwaswo i madimoni ya fuma i tindhuna ta mfumo wa munyama tiko rin'wana rin'wanyana ri na tiduna ri na tihosi ku na ta ximoya ku na leti ta ku voniwa hi matihlo leti ti nga ta nyama ti controliwa hi tinduna ta ximoya hambi wa swi tiva hambi a wu swi tivi ya ku wa controliwa ku na ndhuna leyi ku controlaka loko ve u wela hala ka sathana wa controliwa va ku remote u nga swi koni hambiloko ku ve wo va munhu a ngheni kere kumbe wo va president ya tiyo hambi president wa controliwa ku na ti-principality leti controlaka e president ku fanele a endla yini a endla ti-decision ta so na so na so na so tiko ri fanele ri famba so na so ku ya hi ku rhandza ka satan se ni le ka xikwembu ku na tintlulu leti ta ti fika ti lwa ni ti-principalities leti ku ti lava ku ta ponisa vanhu laha tikweni i tintlumi leti ta ka xikwembu i tintlumi ta xikwembu ku na tintlumi leti xikwembu xi nga tiveka ku ti dila na tiko ra south africa hambi mi ya zimbabwe that's why lomo famba mi suka mi mi ya ezimbabwe atmosphere ya cinca i mhaka yini mi nghena ka territory yin'wanyana ya different ku na ti-powers ta different that's why swi kahle ku mi endla yini mi khongela loko mi travela for traveling messes maswan loko mi mafamba ya mozambique ku na madimoni ya mozambique hi wona ya laha ya tirha differently na yena mi nga mi ya hlurile hinkwaswo mara mi nga ku ri a ya operate ku fana leyi ma ya fita mi bayizisa mi nga ku leswi ya tirhisaka swilo swi different a swi fanele swa laha se ma khongela ku xikwembu xi kota ku mi prepare tintlumi ti ta mi prepare kwalaya xikhongelweni tintlumi ta xikwembu ti mi prepare ti mi prepare ti mi prepare ti mi nyika ni ti-revelation ti mi paluxela ni swilo ni timhaka ma khongela that's why bibele yi ku ka swilo hinkwaswo hi swi endlaka hi fanele hi rhangisa xikwembu hi rhangisa mfumo wa xikwembu first mi teka timhaka hinkwato mi teka makungu ya n'we hinkwawo varhandziwa va xikwembu mi ma nyika xikwembu xikwembu ni pulane leswi ni pulane ku thavhela ni ya hala mozambique ni ya hala malawi ni ya lesotho namibia mi teka mi nyika hinkwaswo loko mi ri karhi mi hanya masiku hinkwawo varhandziwa va xikwembu ti basiseni timbilwini ta n'wina timbili ti tenga mi nga rivali mhaka ya helene yi vula minkarhi hinkwayo mbiri ya munhu a yi tenge hi nga rhobi vanhu hi nga yiveli vanhu hi nga yimbi mavoni a yi lunghiseni swilo hinkwaswo swi tshamiseka swi va perfect hi endla swilo perfect loko ve mo tirha le ntirhweni tirhani wan'we tirhani ntirho wan'we perfect mi nga yivi na toilet paper yinene hi mhaka ya toilet paper ma to ku sathana a nga claima future yan'we hinkwayo ku yiva toilet paper mi nga nyikiwanga ma to ku sathana a nga claima vutomi bya n'we hinkwabyo a hi sunguleni hi ku lulama hi hetiseka loko se hi lulamile hi hetisekile a ku na lexi hi nga ta xi khongela mahlweni ka xikwembu xikwembu xi nga hi hlamula mi ta swi vona varhandziwa va xikwembu xikwembu xi ta mi hlamula swa tika swinene ku lulama ana ana swa tika ku lulama a le ku aleni so swi tika swinene eka loko munhu a ri ni rifuwo ra ku tala la misaveni bibele yi vula sweswo hi swona ene rifuwo a swi vuli mali ntsena na dyondzo ka ha ri rifuwo a mi swi tivi a mi swa ku dyondzo rifuwo loko mi nga mi dyondzeka ngopfu swi tika ngopfu ku va mi nghena mfumo wa xikwembu swi tisa ni ti-pride phela ku dyondzeka ngopfu a mi swi tivi swi tisa ni ti-pride nkarhi wun'wanyana van'wani va swi kota ku dyondzeka swinene va tlhela va titwa ngati a hi swa ni ku dyondzeka ka ha ri mfumo ni ku va mitlharihe ngopfu ka ha ri rifuwo ma swona se ku na vutlhari bya misava ku na vutlhari bya xikwembu a hi swona ya hambana se vutlhari lebya misava bya natural i vutlhari lebya ku fana bya solomoni a ku ri vutlhari bya natural lebyi xikwembu xi nga n'wi nyika ku a kota ku fuma tiko ni ku tihanyisa a fuma vanhu a kota ku va muchumayeri solomon pele was a preacher a ri hosi mara a chumayela a tsala tibuku maswa a chumayela hi ku tsala tibuku ni vanhu vake tihosi a ti ta ka yini ta kuma vutlhari loko va lava ku tsundzuxiwa ku va fambisa njhani matiko a va ya ka solomoni va ku hi ya ka hosi solomoni hi na ti-problem mi kuma ku ri nkarhi un'wanyana va ringeta ku avanyisa timhaka ti va hlula a va famba hi tikamela va suka afrika va famba va ya kwale israyele eka solomoni ma vona van'wani va suka va ri kwini va suka va ri eeurope e, e va ya ka solomoni a va ya tihosi va queen sheba va suke va ri kwale ha kwala etopia va famba etopia ya ku ri yo afrika hinkwayo va famba va ya ka solomoni va kuma switsundzuxi va guidiwa ka leadership he was a leadership coach a coacha tihosi ti-queen na ti-king na ti-prince a va ya va khome gold na silver va ya ni tinyiko va rhumela ni malanda that's why jerusalema a yi fuma misava mi swi hi nkarhi wa solomon vana va yisa rifuwo jerusalema hi ku solomon a tlhela a hambileswi a nga endla swa ku huma endleleni a ri the type of jesus christ so misava hinkwayo yi yisa rifuwo leyi tihosi hinkwato ti yisa rifuwo a mi swi twi bibeleni swi tswalekule ku ka jerusalema lowuntshwa tihosi hinkwato ta yisa rifuwo jerusalema Phela ka eternity ka ha ta va ni tihosi ka ha ta va ni rifuwo ka ha ta va na silver ka ha ta va na gold ka ha ta va ni swakudya misava hinkwayo yi ta famba yi khandziya ntlhava yi famba ya ntlhaveni ya siyoni a ni hlile ka bishop ri khanyani ni olonge ku siyoni ntlhava ya siyoni vulava hi new jerusalema hi yo ntlhava ya siyoni va ta famba va ya ntlhaveni phela va swi vita ntshava ti-building ti tele ta new jerusalem yi languteka a va vonaka ku ntshava loko va swi langutisile va daniyele ku a ku nga ri ni tiflete khale swa ti-sky scrapers swa ti-building ta ku leha swi nga ri kona swi nga ri kona a ko va ni ti-pyramids ta giza ntswelo Se mari yi Jerusalema yi ta va ntlhava leyikulu leyi nga ta va yime exikarhi ka misava that's why xikwembu xi lava ku lwandle xi ri susa ku ri ku ta ku ta va ni space xi lava ku aka emuako wun'wana wa ku chavisa lowu nga ta va wu ri exikarhi ka misava hambi va mi yime amerika loko ve building ya kona yi ta va yi ra south africa ya new jerusalem mi ta kota ku yi vona un'wana un'wana u ta yi vona misava hinkwayo un'wana un'wana u ta tlhandluka a ya jerusalema jerusalema lowuntshwa a yisa rifuwo ka ha ta va na tindhuna misaveni ka ha ta va ni tihosi misaveni ni le ka eternity hi ta hanya hi laha ku nga heriki va ta yisa yini rifuwo ejerusalema hi ku hi ta va hi fuma misava hina hi nga ta famba hi rapture hi ta va hi tshama le jerusalema lowuntshwa leyi hi fuma misava hi ta va hi khome misava because hi ta va hi khome misava va fanele va hi tisela rifuwo a ni hi tihosi ta ku that's why va ku jesus is the king of kings a hi swona lavaya va nga ta avanyisiwa ka final judgment va ta va ri handle ka new jerusalem ku na lava nga ta avanyisiwa and then va nghena and then ka ha ta va ni tindhulu leti nga ta vekiwa ka ha ta va ni tihosi matiko ya ha ta va ya ri kona mara ku ta va ku ri tiko rin'we ra xikwembu ra misava mara ka ha ta va ni ti-section ku la ku fuma mani la ku fuma mani la ku fuma mani that's why mona ni le tilweni ku ri na 24 elders 24 wa varhangeri ku na vurhangeri hinkwako ku na structure ku na system ku na process se le ka misava leyintshwa ku ta va tano ene ku ta nandzika ku dlaya hi jerusalema un'wana un'wana ta navela ku ya jerusalema loko a tshamile lava tshamile lava nga tshamiki jerusalema loko va languta va yi vona hikuva yi ta voninga misava hinkwayo phela a ka ha ri na dyambu a mi swi tivi misava leyintshwa a ka ha ri na dyambu a ka ha ri na vusiku a ka ha ri na nhlikani ku tshama ku ri nhlikani ku vangama a ka ha ri na mpfula mi swi tiva sweswo ni a ya ha ni mpfula mati ya ta huma hala hansi ku ta huma nkungu hala hansi ka misava cheleta swimilana mapurasi ya ta va ya ha kona laha mi nga ta kele mi nga mi mi nga ta keketlela ko emihandzu ti-building ta kahle ti-resort ti kona entertainment yi kona ya ku tala ku tlula la misaveni a ku na nchumu laha ku ku mi hlupheka ni ku bola ni ku minun'wa ntsena ni dyaka se hikuva na vona vutivi bya xikwembu va twa nga ku sweswo kwala misaveni i minani nothing dyaka ntsena leswi hambi munhu o va fume njhani kumbe njhani u xisiwana mahlweni ka xikwembu u xisiwana ka lava nga nghena mfumweni wa xikwembu he varhandziwa va xikwembu loyi a tirivataka hi misava leyi u lo phunta munhu wa ku phunta na a nga na vutivi a no ignorant munhu wa ku phunta a hi swona se ni lava hi vulavula hi swilo swinharhu valani va vaxikwembu leswi swi endlaku vanhu va ku tala va hluleka ku interpreta bibele ni te hi xi theology perfection yi le ka nharhu perfection is in three a hi swona ku hetiseka ku le ka na se swilo leswinharhu leswi ni lava hi languta mhaka ya ku hetiseka ka covenant ntsena ni lava ku ta vulavula hi samari ntsena ni nge hlayi mi ta hlayela bibele kaya um ni ta mi nyika example ya tivhese ta swilo leswinharhu ku na milawu lava hi vulavula switsongo hi nawu wa old testament nawu wa new testament mara ni lava ku hi languta the nature of the law ntumbuluko wa nawu wa kona ku na nawu wa wa mahanyelo hi xilungu hi ta ku moral law ku nawu wa ku dyondzisa vanhu mahanyelo ma swi vona ni vana va xikwembu i nawu wa ku sungula i nawu wa mahanyelo nawu wa mahanyelo i moral law hi xilungu moral law i nawu wa mahanyelo i nawu wa ku fana lowa ku mi nga tlhuki mi yiva hi swona mi nga tlhuki mi oswa hi swona mi ta kuma milawu ya mahanyelo kwini yi le ka exoda the main ya yona mi ta yi kuma ka exoda 20 hi swona i milawu ya mahanyelo a hi swona yi dyondzisa munhu mahanyelo ka exoda 20 ten commandments milawu ya khume yi dyondzisa munhu mahanyelo ku hanya njhani so i milawu yeleyo first munhu ku fanga hanya njhani so number two ku na milawu leyi nga milawu ya church order milawu ma milawu ya kereke ku kereke yi fanekele yi endla swilo njhani mafambiselo ya kereke milawu ya church order yi fana ni milawu ya vafundhisi ku fana ni milawu leyi nga le ka levetika i milawu ya ku dyondzisa vafundhisi na hi ndlela ya swilo ni milawu leyi ya ku dyondzisa vafundhisi ku kereke yi faneke yi va sona sona sona sona sona buku ya levitika yi dyondzisa ngopfu vafundhisi milawu ya vafu valevi a va ri vafundhisi yi dyondzisa vafundhisi ku kereke mi yi fambisa njhani se milawu ya ka levitika yi fananyana milawu leyi yi nga le ka timoti chapter 2 na chapter 3 ni le ka vakorinto chapter 14 na titus chapter 1 na milawu leyi nga le ka revelation chapter 2 ku fika eka chapter 3 ni milawu leyi nga le ka ni ta ku hikwini kun'wanyana ya leyi nga le ka yakobo chapter 5 yi konyana milawu ya kereke ni milawu ya mahanyelo um mara ya kereke nyana yintsanana a yi talangi ngopfu so ni le ka yohana wa ku sungula ku na milawu ya kereke i milawu ya church order ku kereke yi fanekele yi famba njhani kumbe ku fambisiwa njhani yin'wana ya milawu ya church order i milawu ya ku fana ni milawu ya vukhume ku humesa ni vukhume ni milawu ya ku humesa ni minyikelo ku endlela ku kereke yi kota ku va na mali ya ku kota ku operator mi le ku tweni varhandzi wa xikwembu i milawu ya church order ni milawu ya ti-qualification ta vafundhisi ku mfundhisi u faneke a va munhu wa njhani mahanyelo ya yena i faneke a va munhu wa njhani wa ku tikhoma njhani u faneke a va wanuna kumbe a fana va wansati ke i milawu ya church order ntirho wa yo ku endla ku kereke ya xikwembu faneke yi operata kahle hi swona so i milawu dikoni fa nga va munhu wa njhani swa hi ndlela liya i milawu ya church order se milawu ya church order kwala ka milawu ya church order ehenhleni ka swoo ku va na yini ku va na milawu ya mindruti milawu ya yini ya mindruti i yini ntirho wa nawu wa ndzhuti i ntirho wa milawu ya mindzhuti i i milawu ya vuprofita i milawu ya ku profita swilo leswa ha taka ni milawu ya ku kombisa swilo leswi nga le matilweni hi swi endla kwala misaveni milawu leyi yi endleriwe ku munhu a kota ku twisisa swilo swa le matilweni hi ku langutisa swilo swa le misaveni ni maendlelo ya le misaveni by observing the characters on earth and the actions on earth comparing them to the characters in heaven and the actions in heaven middle class syndrome ya ku mi kota ku twisa structure xa bibele so i three fold se milawu ya mindzhuti a yi ri ka old testament loko hi suka hi ta ka new testament milawu ya mindzhuti a ya ha tirhi a ni to kuma ni twa rando ka xikwembu ke ya suka hi ta ka new testament milawu ya mindzhuti yendliweni ya herisiwa swa a ya ha tirhi what about milawu ya church order kwala ndzeni ka milawu ya church order na koho ku na milawu ya mindzhuti ku fana ni mindzhuti ya vaprista vaprista lavaya a va ri kona a va ri mindzhuti ya yini ya five fold ministry mari lava a ku ri valeni se hina vaprista va sweswi yini hi vaapostola na vaprofeta na vavhangeli na varisi na vafundhisi se yini this order ya vafundhisi va sweswi is the perfect order of jesus christ lavaya va malevhi a va ri mindzuti a va ri xikhomela nawu se hina hi nga vekiwa sweswi hi nyikiwe leswi hetisekeke ma ni twa varhandziwa va xikwembu se hina hi hi kurisiwe ngopfu hi ku hi nyikiwe leswi nga hetiseka hi kurisiwe ngopfu so kwala ndzeni ka church order ma yi vona loko mi languta ku maendlelo ya ko ya njhani se hambana na amen ndzulu ma yi vona loko munhu a nga si tiva xikwembu u fanekele a sungula a tiva ni ku twisisa mhaka ya mindluthu loko munhu a nga za swi tiva ku ri swilo hinkwaswo leswi a nga na swona i swa xikwembu xikwembu xi teke enawu xi n'wi dyondzisa kwale ka old testament a xona loko xikwembu xi teka nawu xi n'wi dyondzisa ni ta kombisa hi vukhume ku na vanhu va ku va nga humesi vukhume mi kuma ku loko a nga humesi vukhume hambi a kuma mali ni peni a nga yi yisi ka xikwembu ku ri i milawu ya mindlulu hi ku a nga yi twisisi kahle bibele se loko a endla swilo swa hi ndlela yeleyo munhu yoloye i va a endla hi mhaka ya ku mbilu ya yi na makolo a nga swi tivi ku swilo leswi a nga na swo hinkwaswo i swa xikwembu a nga swi tivi ku ri hambi byo vukhume loko o humesa byo ntsena a nga humesi minyikelo ehenhla ka byona i na nandzu mahlweni ka xikwembu a swi ringananga bibele yi ri swa vukhume hinkwaswo i swa mina a hi swa swa vukhume hinkwaswo i swa swa xikwembu ku byeriwa vana va israyele ku nholowa mi tisa vukhume mara mi tisa ni minyikelo laha ka minyikelo xikwembu xi lava ku ta vona ku ri va ta swi kota ku tisa eh, eh, minyikelo ya rirhandzu hi ku rhandza xikwembu na swi tsariwile bibeleni ku vukhume byi dyondzisa munhu ku hlayisa nawu wa xikwembu vukhume i nawu wa church order a hi ndzhuti mara byi komi ndzhutini mara a hi ndzhuti i order ya ti-basic ta operation ya ntirho wa xikwembu se milawu leyi nga tsariwa le ka old testament a yi tlheli yi rhipitiwa ka new testament ku fana na lava nga ta vutisa ku byi tsariwe kwini vukhume ka new testament swilo leswi nga tsariwa ka new testamente swi huma ka old testamente loko mo languta loko va chumela vaapostola va tlhela va chumela hi nawu wolowo wa muxe a mi va voni va ku nga tsiki u oswa va ku va oswi va ya tiheleni makhamba va ya tiheleni vo tsala nawu hi vuntshwa a va tsali nawu hi vuntshwa va teka na wowo luwa hi ku i na wa church order and then i na wa wa moral law i moral law luya va teka that moral law va continue na yona then ka church order va endla yini ka church order hi vona va apostol na vo karhi va kwela ka timali tikerekeni maswa va ri karhi va fidiwa kun'wana va complaina muapostola ku ri a mi fake mi ni nyika na mali na mehe mi ni hlayisa se a mi ni hlayisi kereke yi nga n'wi hlayisi va ringeta ku hi kombisa ku kereke yi fanele yi humesa timali ku hlayisiwa vafundhisi maswa a ku mara ni teke timali ta van'wana lava ni hlayisaka yin'wana kereke ni nga yi pfula hala mi mipotpolo ni fika ni teka ni pfuneta n'wena mara n'wa mi ni nyiki nchumu that's why mi kuma ku namuntlha ni loko munhu a ri mfundhisi nkarhi n'wana a ri mfundhisi wa ntiyiso a va frustrated hi mhaka vanhu vo ka va nga humesi vukhume va distroya ntirho wa xikwembu ni vanhu lava va ku va nga humesi minyikelo va ku a famba a tirha va twa ku a nga le ku tirheni loko a ri mfundhisi i fanekele a layicha malamula a ya jovajoveni ya malamula a tlhava vuya ta va chumela va ku na yo tirha nge n'wi nyiki so hi mhaka ku va nga koti ku twisisa ku ri ini i milawu ya church order church order yi thayipiwa yini any organization yi nga ko misaveni i ndhut i type kumbe ndhut wa church order ni ri ku na mindhut ya kombisa swilo leswi swi nga le moyeni aswa so ndhut wa organization um hambi ko va mfumo kumbe kun'wana kun'wanyana a swi kona yi kona organization kumbe vanhu va fikaka va hlangana va vumba evandla kumbe khampani va ko swi kota ku exista ku nga ri na mali leyi nghenaka laha hambi i non-profit organization hambi mfumo so mfumo wolowo wa xikwembu mimfumo leyi nga kona misaveni i swindhutandhutana swa mfumo wa xikwembu a swa that's why vanhu va humesa ti-tax ku mfumo wu kota ku endla yini u kota ku operate ku kota ku va ni tikhoto u kota ku va ni milawu ku tholeriwa vatirhi va mfumo va kota ku holeriwa hinkwaswo ku va ni titliliniki ni swikolo ni tindlela mapato ti-police station ku va kota ku mi protect-a ka vukhamba hinkwaswo so mali eliya vana va xikomba yi humesaka kerekeni as part ya nawu wa church order ku ri ku khumeni mi nyikela i mali leyi pfunaka ku xikwembu xi kota ku holela vatirhi va xoho ku nga vafundhisi number one number two a ni hi vukhume ku tlheleketa ka minyikelo ku kota ku va ni tibuilding ta kereke switulu swa kereke ni vatirhi van'wani va kereke yo loyi a chayaka ogene lava baku ti-drums va kota ku holeriwa ku kereke ya xikwembu yi kota ku famba kahle se loko munhu a ala ku humesa vukhume ni minyikelo ka xikwembu i fanekele a teka hinkwaswo leswi a nga na swo a swi nyiketa xikwembu loko ku ve i ringeta ku lo ta vula ku ri swi hetisekile a nga swi kota na a salanga ni nchumu i faneke a humesa ku ya hi leswi mbilu ya yi lavaka swo hi swona mara swi nge vi hansi ka vukhume se vukhume is the lowest hi swo swa le hansi swa kona leswi swi nga nyikiwa ka old testament se loko munhu a nga lavi ku humesa vukhume u right as long as leswi a nga ta swi humesa swi n'wi twa vukhume a ni ti ku mi ni twile mi ni twile hayi a nga humesi vukhume a nga humesi nchumu loko a kumbe a ni swi lavi ku humesa vukhume ni ta humesa vu twenty yi a nga right hikuva a nga right a ni ti ku mi le ku ni twile hikuva vukhume i minimamu lebyi byi nga fika byi vekiwa byi endleriwa vanhu vo lava nga rhandzeki xikwembu ku va kota ku famba hi nawu ku va va xi lavi xikwembu loko xoko xi nga fiki xi veka laha ka church order ya le ka old testament e vukhume eh, eh, ni sente yi nge ti se ku vekeriwe lava va ku ni peni va nge yi humesi a ndzi ku ni pfile that's why ni mi twa ni mbyani vukhume bya boha kwa mini mama ya ku mi pfuna and that's why minkarhi hinkwayo na mehe loko ni humesa vukhume a ni humesi vukhume ni humesa vukhume vutlhani byi tatisa mi fake mi fostela ku humesa vu 12 vu 15 Ngaku- loko yo za yi va vukhume a mi siyi yi ri that's why xikwembu lexi ku mi ni rhoba ka vukhume ni mi nyikela xikwembu xi lava mi humesa vukhume i payroll i minimum ya ku yele ya 10 percent xi lava ku yi hlayisa vafundhisi a ya ku hlayisa swisiwana swi kona swo sweleswo bibeleni ku na van'wani va hlaya kun'wana ka deuteronoma va yi twisise kun'wana ka conference ku na vukhume byin'wana bya conference byi huma kan'we hi lembe a ku dya vanhu hinkwavo hambi i xisuwana hambi mufundhisi a ko va mali ya conference leyi a yi humesiwa ya ku endla conference ntsena varhandziwa va xikwembu mara ku na vukhume byin'wanyana bya le ka numbers 18 bya vafundhisi a byi thachiwi hi munhu va nga ri ki mufundhisi byi byi leswi that's why mi kuma ku ni milawu leyi xikwembu a xi yi vekile ya ku tika yaku loko u ri n'wana wa mfundhisi i ri n'wana wa mfundhisi wa xisati wo tshuka u luza vuvhejini bya wena u nga ha vi ntombi a wu tekiwa u dlayiwa u yisiwa hi ndzilo wu tshwa mahlweni ka vanhu u yisiwa hi kereke futi va ku va n'wi teke ni bohelela ntombi leyi hayi va ri hinkwavo n'wana va ri na boyiboyi hala va ri wa data u sungula ku data data hala loyi n'wi kumile buu va ku cheka vakhegula va ku testa testa a ni va swi tiva vakhegula ku va testa njhani xa ha ri ntombi lexi cheka vakhegula va ku chava xikwembu kwale ka old testament va ku vamba va ku yisa hansi lowu fa a ku ri yini a ku ri ndlhuti wa ku kombisa ku ku na vuoswi bya ximoya lebyi endliwaka hi vana va a ni mfundhisi u i simbulu ya simbulu ya xikwembu hi swona phela mfundhisi a ni nhloko ya kereke symbolizer hosi yesu hi swona so ku na vanhu lava nga vakreste hi xihanyanomu xa vukreste mi ngo va oswa oswa mara a ni vulavuli vuoswi bya nyama ni vulavula vuoswi bya ximoya spiritual halotry va oswa oswa va oswa njhani va mikisela vhangeli ni swilo leswi nga ri swa xikwembu kun'wana va wu hlayisa nawu kun'wana va wu susa va nga ha wu hlayisi mayibona so swo sweleswo ntsena i vuoswi bya ximoya ku fana na muprofeta luya ni vule ka yin'wana ya ti-recording ni ku ku na muprofeta luya xikwembu xi nga ti famba a teka muoswi van'wana va twa nga ku wa famba a teka prostitute a va nga vulavuli prostitute a va vula hi mhaka tiko hinkwaro ra israyele a ri humerile etintswaleni ta xikwembu vana va nga ha fambi hi ntiyiso wa xikwembu a va hundzuke vaoswi va ximoya ngayiva A va oswa eximoyeni. Hi mhaka yini? Loko mo teka e mhaka ya Xikwembu mi yi mikisela ni swilo leswi nga riki swa Xikwembu, i vuoswi mahlweni ka Xikwembu. Loko munhu o tibyela ku ni wa ka Kreste, karhi a endla swin'wana swa vudyoho, u le ku osweni ximoyeni. So ni tikereke ti endletela swesweleswo swa vuoswi bya ximoya. So nhwanyana luya wa n'wana wa mufundhisi va nge a hisiwa, i ndzhuti wa tikereke leti ti nga ta hisiwa hi ndzilo wa Xikwembu. hi mhaka yini hi mhaka vukosi bya ximoya because ti ya ndzilweni tikereke ti ya ka the lake of fire ni ka jikwa tiheleni vazalwana va ya tiheleni u tiheleni ku ya final judgment second resurrection va nghena ka lake of fire kereke ni hlavanhu va tikereke va ya tiheleni winyingi bya vona hi mhaka yini va ri yesu i hosi va hemba ku va va endla yini va tlha va ya ni le tin'angeni va tlha va ya le valoyini va kuma tinyoka ta xihundla ni mapholisi va va mavunwa va fika va khendlakhendla ni vanhu va ku va nghena kereke karhi va khendlakhendla karhi va hanya hi mavunwa va nga hanyi hi ntiyiso lowu heleleke ene timbilwini ta vona va tiyimiselangi ku hanya vutomi bya kahle hi mhaka ya ku loko va byela ku hetisekanga va ta a ku na munhu wa ku hetiseka u to hetiseka mina ri one a ku na munhu wa ku hi ri bibele yi ri hetiseka a ku na munhu u ta mi kaneta lwa na n'wina ku bibele yi ri hetisekani endlani leswi yehosi yesu a vulaka swona n'we lwanani na xidyomi fositela ku hetiseka ka mahanyelo ya n'wina ma yi vona se ma yi vona ku ri yi hambana njhani e na wa church order na na wa moral law na na wa yini na na na wa mahanyelo na wa mafambiselo ya kereke na na wa yini na na wa ndzhuti se haleni ka new testament a ya ha ri na mindzhuti leswi a hinkwaswo swi ri mindzhuti swa susiwa mo ni mi nyika example ya vhese leyi nga ta mi pfuna ku mi twisisa mhaka ya mindzhuti ku yi susiwa njhani loko mi ya ka vakolosa chapter 2 verse 16 yi yi yi vulavula hi swona sweswo mi yehla na yona um chapter 2 verse 16 vakolosa um yi vulavula hi mhaka ya milawu ya mindzhuti ku um mhoni yi hlaya kunene ku um naswoko van'wana yi va phazamisa ngopfu leya ya vakolosa hikuva ni va ku tala bibele a va fambi hi yona va famba hi ku ri kereke yi ri yini ya mo ni mi komba yoho yi yehla na yoho kahle ma vona yi ri let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of a new moon or of the sabbath days ma vona yi ri ku nga vi ni munhu loyi a mi avanyisaka hi yini hi mhaka ku mi dya yini kumbe mi nwa yini kumbe hi mhaka ya ku n'we va ri um a mi celebrate tiholiday ta vona swa ti-new moon ni swa ku n'we kereke ya mungeni migqivelo swa sabatha ma swi vona ne a hi yeneni mahlweni u ri which are a shadow of things to come ma yi vona i muapostola la wa dyondzisa u ri swilo leswi i mindruti ya swilo leswi taka i mindruti mi nga ze mi fositeriwa ku ri va ri kereke yi ngheniwa migqivela mi fositeriwa ku ri va faka va celebrate new moon ma celebrate festival eh, yi koho laha bibeleni la ka nawu wa muxe mi ya celebrate eh, good friday he good friday ma dyela kwini he kereke ya n'we ya kwini good friday swilo swa muxaka wolowo ma swi vona so ku na vanhu lava believer ku va fanele va endla endla swilo swa hi ndlela heleyo va languta tikhalendara va xopaxopa va ku a hi fambeni kereke ngheni wa mugqivela van'we va nghena kereke hi nswonto mi va ka sathana ni mademoni hi mhaka ku a va swi twisisi ku ri i mindruti milawu ya mindruti ya va phazamisa va ha khomelele emindrutini ma swi vona se munhu u fanele a kota ku twisisa ku bibele yi interpretiwa njhani loko a kota a lota interpreta bibele kahle a kota ku twisisa ku ri vaapostola a va interpreta bibele njhani and then a kopela swo sweleswiya hi leswi mina yi yisaka swona ni kopela ka vaapostola lava lavakulu lava mehe ni ntsongo ka vona hi ku va rhange mahlweni va va kona ni nga swi tswariwa laha misaveni na vona va teke tidyondzo ta muxa swa va teke dyondzo letiya ta muxe va dyondzisa vanhu hi tona va ri karhi va aka kereke va endla e church order and then lava ta ku dya ka voho va ta dyaka hambileswi um voho vaapostola va nga vekiwa emahlweni ka vaprofeta mara a va nga chumayeli va cincetela milawu liya ya muprofeta muxe a vo susa leswi nga mindhluti ntsena se hi susa leswi nga mindhluti ntsena a hi susi hinkwaswo hi hluvelela hi ku xaleka old testamente no naho lwa ku nga thi ku oswa mbilu ya ku biha vuloyi ku na jesu u chumele hi swona a kombisa ku sweswi nghenaka ndzeni ka munhu a swi n'wi thyakisi mali leswi humaka ka ye vuoswi vukhamba vudakwa hi swo swi n'wi onhaka leswi i mindzuti leswaku mi nga dyi nyama ya pilipili mi nga dyi nyama ya nguluve i mindzuti leswi dyanani tinguluve leti ene na yi dya njhani nguluve ene ya nandzika ni timbambu ta yo ta nandzika mi tikuma kahle ti-pork ribs erestaurant yo nandzika ngopfu se mari loyi a nga dyeki nguluve mi nga lwi na yena swi n'wi n'wi yisi tiheleni ku va ripfalo ra ye ri n'wi xanisa hi ndlela yele hi mhaka ku a nga za a nga ri na vutivi byi byelebyo vutivi phela byi affecta ripfalo ra munhu ku ri ta tirha njhani a mi swi tiva sweswo phela ripfalo ra munhu ri tirha hi vutivi bya ya mislefu phela ripfalo i vutivi ripfalo ri endliwa hi vutivi bya munhu ni matwisiselo ya ya swilo loko munhu swilo a nga swi twisisi kahle and then ripfalo ra yena a meke sure ku ripfalo ri tshama ri ri clean se molokwetsima that's why a ri mudyondzisi ka yena ma yona leswaku moya lowo kwetsima u ta hi lida kwini ka ntiyiso hinkwawo hi mhaka ku hi na vutivi bya xikwembu hi vana va xikwembu hi tiva rito ra xikwembu hi famba hi ripfalo ra rito ra xikwembu maswa ku na ripfalo ra rito ku na ripfalo ra vutivi bya thyaka bya sathana loko munhu a nga ri na vutivi bya rito ripfalo ra yehe ri fani na munhu loyi a nga na vutivi bya rito that's why loko munhu a tala rito ra xikwembu u tala moya lowo kwetsima hi ku ku tala ku ta ripfalo ra xikwembu ndzeni ka yehe ripfalo ra vululami aha mi swi twini hi ku taleni vutivi bya xikwembu loyi munhu a nga ri ni vutivi a nga na ripfalo ku fana na n'wana lontsongo hambi ko ta nyoka xi to yi khoma xi tlanga hi yona xi tlha xi yi khisa fana xi na vutivi a xi na ripfalo ra ku chava nyoka a hi swona mara n'we mina ri pfalo ra ku chava nyoka kuma xi tiva xa loma ni kurile mina ri pfalo ra ku chava ku khoma xitofu hi ku ma xi tiva xa hisa xi to yisa voko xi tshwa hi ko xi nga ta rila loko xi tshwa mara xi na ri pfalo ra swona se a swi vuli ku loko munhu a nga ri ni ri pfalo ra swilo swo karhi i ta pona mi swi tiva sweswo se vanhu va misava a va na ri pfalo ra vululami ri pfalo ra xikwembu va fana na n'wana la fikaka va nghena ndzeni ka ndzilo a tshwafa hi ku ripfalo a ri kona mayiva a ku na ripfalo se ku fanekele ku va na ripfalo ripfalo ri tisiwa yini hi rito ra xikwembu that's why hi fanekele hi fellowship that's why hi fanekele hi tshama swin'we hi xerha rito ra xikwembu hi ta endla yini hi ta pfuxelela ripfalo a hi swona hi pfuxela ripfalo ku munhu a va ni ripfalo loko ripfalo ra rito rito ri mi endla yini ri mi endla ku mi kota ku vona swidyoho swa loko yonendle xihoxo mi ku yimani emahlweni ka xikwembu ni kombela ku rivaleriwa hi mhaka ku mina rito loko rito ri nga ri kona ripfalo ra fa that's why munhu loko heta nkarhi wo leyi a nga ngheni ni kereke a nga hlangani vana va xikwembu ro fa ripfalo xidyoho xi sungula ku nandzika xi nandzika xidyoho loko ripfalo ri nga ri kona mani loko ri ni ripfalo a ku dyoheki mi to twa rito ra mi karhi ri vulavula a mi swi tivi ku mufundhisi wa n'wehe ku na nkarhi lowu mi twaka rito ra ye ri chumayela swi tani a ni rito leriya ra yena leriya i voice leyi xikwembu xi nga mi nyika yona mara i voice ya xikwembu a mi pfundhisi wa n'wini i yesu i yehe hosi yesu mi twa voice ya xikwembu mi to twa voice ya mfundhisi karhi a chumela mara a hi yena i moya lowo kwetsima kwaku a ni moya lowo kwetsima u tirha hi voice ya mfundhisi wa n'wina ma swi vona mi twa mfundhisi a vulavula swin'wana eyi mi twa voice ya yi vulavula swin'wana kasi a hi yena ni ku swi tiva nga swi tivi munhu wa vanhu ku ri vuyevi loku vulavuleni na n'wina a hi yena i moya wa xikwembu u mi komba ku ri nga endli leswi nga endli leswi so voice liya hi leyi mi nga receive rito ra xikwembu hi yona se yi tshama la ndzeni ka n'wina ene xipiriti xa yena xi tshama la ndzeni ka n'wina loko ve i chumela ntiyiso ntiyiso lowa ye u nghena la ndzeni ka n'wina that's why mi ta twani voice ya hi xipiriti xa yena a ni ma swi tiva ku ri loko munhu a ni munghana wa ku huma ndleleni va ri u pompa n'wana wa hi moya hi mhaka ku a ni ta vulavula swilo swa ku huma ndlela na mi kombeta leswaku huma ndleleni voice leyi a yi nghena handle munhu un'wana un'wana kumbe n'wi yingisela munhu loyi mi nga ta spenda nkarhi wa ku tala na yena ngopfungopfu mufundhisi loko a mi chumela voice ya yi nghena ndleni ka n'wina i voice of judgment yi ta tala ku va hakanyikinyingi mi ta yi twa nkarhi wun'wana pfa mi twa ti-voice ta van'wana va nga chumela kun'wana hambi ku nga ri mfundhisi wa n'wina van'wani va nga mi chumela le ndzhaku leyi ti pfa ti ta mi twa voice leyi mhaka xipiriti lexiya xa meseji lowa xi la ndzeni ka n'wina that's why rito ra xikwembu la ka va john chapter 15 verse 2 hosi leswaku marito lawa ni nga ma vulavula i moya marito lawa ni ma vulavulaka i moya marito i moya i xipiriti la ndzeni ka n'wina ene swi fake moya lowa mi endla yini u mi tisela nkucetelo wa ku mi cinca mi hundzuka loko van'we mina nkucetelo wa moya wo biha ku na munhu loyi a vulavulaka swilo swa ku huma ndlwini kumbe chumela swilo a nga tivi bibele n'wehe mi ka mi tshama kwalaho a chumela swilo swa ku huma ndleleni moya wa yo ta nghena ndzeni ka n'we mi ta sungula ku fana na yena loko vo wa oswa mi ta oswa ku fana na yena and loko n'wehe mi right mbilu ya n'we yi right ka xikwembu xi nge pfumeli mi xiseka loko munhu o za a xiseka mbilu ya a yi tshamisekanga mbilu ya yina swin'wanyana yi swi lavaka a nga a nga rhandzi xikwembu kahle hi swo swi endla ku ri vanhu va kanganyiseka i ku va va nga rhandzi xikwembu ma vona vanhu lava ku ya ka vaprofeta va mavona va rhobeteriwa timali rhobeteriwa timali i vanhu lava a va lavi xikwembu loko a ya leyi u yele ku horisiwa mavabyi ntsena u yele ku va a ta kuma ntirho ntsena u yele mali ka xikwembu wo lava minkateko ntsena a nga swi lavi ku titswangahata ku mfumo wa xikwembu u ta vuton'wini bya yena xi n'wi fuma xikwembu xi n'wi control a nga swi lavi sweswo i vanhu lava va va xipiriti xa ringanganganga loko u fika u yima u tata swibodlhelana hi mamati u swi xavisa ku tiholi water va ta tala swinene hi mhaka ku va lava swilo swa khomiwa hi mavoko a va lavi swilo swa le mbilwini va ri swa le mbilwini a swi a wu tshiki u tshika xo khoma hi voko a swona matsongo se ku na vanhu va ku lava xa ku khoma hi mavoko yesu a va lo ta ku nyika mbili va lo ta ku nyika miri lowu a ni miri lowu yi wela ka xa ku khomiwa hi mavoko va yisa muzimba lowu xidumbu lexi a nga xi lavi lexi a nga na ntirho na xona i lava ku ponisa munhu wa le ndzeni munhu wa xiviri wa le ndzeni a pona a ya tilweni se vanhu va rhangisa ti-pride status education timali he ntirha kwini kwini that's why va jamuka ni tikerekeni va jamuka he na timiliyoni he na yini a yi ri swona sweswo kerekeni siya timiliyoni ta wele kaya le ntirhweni wa wena swa ku na timovha movha ta ngani ta ku saseka swi tshikete ma he va jeleza mana jelezako Hi fumile eximoyeni. Ku ya hi chi. Fumile na rifuwo hinkwaro hi ti hi ti trillion-et, a ni tivi ndhawu ti ti zillion-et kumbe ti yini. Hi fumile tilo ra mina. Ni shareholder ya tilo. A mi swi tivi ku ni shareholder wa tilo loko mi ri ka Kreste. Loko mi fika tilweni va mi byela straight va ku everything swi nga laha tilweni swa wena. phela ku tilo na swi kona swa ku a wu ngheni ndlwini ya un'wanyana hi maxaka hinkwerhu loko fika ku nghena laha swa ha ri kona swa ku loyi muntima loyi i mulungu loyi i muindiya swa ha ri kona tilweni hinkwerhu xilo xin'we maxewetana mahakana ku dyiwa swin'we laha mi fikaka mi nghena koha a moya ma ya tlhela endlwini ya n'we ka menxini wa n'we n'hweti leyi taka va na mhaka na n'wina laha mi fika mi hlangana kona tintsumi ku tshama karhi ku ri na movement ku na activity ku nandzika ku dlaya ti-concert ta kona mi ta n'wi vona na hosi ya tihosi kwale tilweni loko a nyika speech a vulavula is very eloquent very eloquent swi nandzika ngopfu ku n'wi yingisela va ta mi byela lava nga jika tilweni va koho vanhu va nga jika tilweni va tele se va hundza na thousand vanhu lava nga jika tilweni va fika va vona xikwembu mi ri xikwembu a xi voniwi ehe va xi vona xikwembu loko mo lulama mi hetiseka mi ta xi vona xikwembu etilweni a xi voni hi mani na mani ku na lava vonaka xikwembu e ka ha ri hava munhu loyi a nga vona xikwembu i swilo swi nga tsariwa 2000 years ago i hi ferile hosi yesu xihambaneni se va pfurile kheteni a ka ha ri xihundla a chumayela vanhu ku nga si pfuriwa kheteni a nga si fela vanhu a ku ri present tense of then a ni ti ku ma swi tiva ti-present tense ku i yini van'wani ke a vulavula hi nkarhi wo wolowo e a ku nga ri na munhu a nga tshama eka vona xikwembu mara swi vula ku ri swi fanele swi tshama hi ndlela yeleyo forever a no tlhela a vula ku na ku na ku na lava nga ta vona xikwembu a nga vula ka ti-beautitudes he ku na ku kona vula ku ku na lava nga ta vona xikwembu a hi swona a ku kona lava nga ku na lava a nga ta vona xikwembu ku koho lava vulaka ku ri ku na lava nga ta vona xikwembu mo ni ringeta ku languta ku kambe hi kwini kwala ka matewu la loko nga ku matewu 5 mara mo hi cheka ku hela ka ti-beauty tubes la um eh, nga ku i matewu 5 eh, matewu 5 eh, yi kwi matewu 5 eh, ya hi laha i matewu 5 hayi a ni ku ni rivela

mo pfumela mbilu ya n'we yi basa mi ta xi vona xikwembu se vanhu mi ta twa un'wana a fika khota ku a khota laha hosi yesu kreste a nge te um ku hava munhu la nga tshama a vona xikwembu bibele yi ri ku kateke lava timbilu ta vona ti nga basa hikuva ta vona xikwembu se swi tani varhandziwa va xikwembu um munhu u ta vona xikwembu loko a pfumela ku mbilu ya ye yi basa yi hetiseka ma loko munhu a nga pfumeli ku ri mbilu ya ye yi basa yi hetiseka a ala loko ri twa xikombelo ku hetiseka a ku a ku na munhu wa ku hetiseka a nga lavi ku hetiseka a hanya karhi a mikisela vudyoho a nge fambi hi rapture a nge hlangani na xikwembu a kaneta a kaneta kaneta swilo leswi a nga swi tiveki hina ha famba hi rapture rapture is a reality mo ni mi byela sweswo hi le ku fambeni ya kaya tilweni se lo a lava ku ya tilweni a ti lunghisele a tlhela ku dyoha a hundzuka hetiseka a khongela xikwembu a pfumela ku fumiwa hi xikwembu a tlhela ku tshama karhi a kaneta kaneta vafundhisi ni ku kaneta kaneta bibele loyi a rhandzaka xikwembu a hlayise nawu wa xikwembu ka ha ri na nawu ka new testament a yi fambi hi ri lawless van'wana va hleketa ku un'wana wo famba hi ku tshemba ku ri yesu i hosi ntsena hayi a nga oxetela hemba yi va loya endla hinkwaswo ta tlhela u ta nghena tilweni hi ku tshembe ku yesu hosi ntsena i tidyondzo leti dyondzisiwaka hi vafundhisi va valoyi lava nga riki vafundhisi va ntiyiso va hemba va rhumiwe hi sathana va huma tikerekeni ta ta vusathanism va fika va pfuletela tikereke va nyikiwa timali ta ku tala va pfula tikereke letikulu n'we mi hleketa ku mufundhisi na ndra wa xikwembu kasi mi dyondzisiwa tidyondzo ta madimoni va dyondzisiwe hi madimoni va tiva lexi va xi endlaka va fida mindyangu ya vona hi tingati ta n'wina ni moya wa n'wina vana va moya wa n'wina wu lova hi ku n'wehe a mi hlayi bibele mi pfumela va mi byela ku hanyani swin'wana swin'wana mi lava leswaku swi swaku na munhu wa ku lulama mi lwa na xikwembu xidyoho hambi xi vunwa na xinene mafamba mi ya tele a ku dyohiwi ka xikwembu mi nga dyohi kasi bibele yi ri yini ka yohana wa ku sungula chapter 3 mi yi sungula ka verse 4 yi ri xidyoho hikuva munhu a tlula nawu wa xikwembu lomu yehla na yomu ya ka 10 yi ri yi ri n'wana wa xikwembu a nga dyohi lomu yi teka from verse 8 yi ri n'wana wa xikwembu a nga dyohi se n'we mi famba yini vhangeli olright ku na nawu lowuntshwa yesu u ri ni mi nyika nawu lowuntshwa rhandzanana rhandzanani love one another a swona wa ya wo vita nawu lowuntshwa ku ve nawu lowu wu tsariwile ni le ka old testament ka exoda 20 ku rhandza wa ri kwenu kota loku ti rhandza hikwalaho ka yini hosi yesu a wo vita nawu lowuntshwa a new law i mhaka ku munhu a nge swi koti ku rhandza loko a nga tswariwangi na vumbirhi a vula ku va nyika molosotsini u ri ni mi nyika nawu lowuntshwa va nyika moya lowo kwetsima ku moya lowo kwetsima wu ta va kotisa ku va kota ku hetisisa enawu lowa because vanhu a va swi koti ku rhandzana loko va nga ri na moya wa xikwembu that's why moya wa xikwembu ku ya hi buku ya timothy second timothy chapter 1 verse 7 iri the spirit of power love and sound mind that's one munhu u fanele a va na power ya kota ku hlayisa nawu wa xikwembu i nawu lowuntshwa ku rhandzana loko mo ka mi nga rhandzani xikwembu xi nge mi katekisi kahle xikwembu xi nge mi katekisi mi nga rhandzani mi jelezelana mi tekelana hansi mi xanisana mi twisana ku vava mi rhobana timali mi endla swilo swo ka swi nga kahle ni vavisana no blessings for you so a hi fambeni hi ya tibyela vana va xikwembu hi ku hi ta hanya vutomi bya perfect hi ta endla swilo hinkwaswo swi hetiseke vutomi bya hina amen, amen. amen.